Pennod 15, Datblygu dy fusnes. Croeso i bodlediad Bod yn Fos arnat ti dy hun, canllaw entrepreneur ifanc i gychwyn busnes. P'un ai dy fod di'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cynta, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddatblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres bymtheg rhan yma fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydy Syniadau Mawr Cymru, a'i nod ydy codi dyhead a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd eu huchelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes, a sesiynau un i un efo cynghorydd er mwyn troi syniadau'n realiti. I gysylltu efo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges aton ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu'n ôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia Sgwrsio Byw neu Live Chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostia ni ar bigideas at gov.wales. Wel bawb, dyma benod ola cyfres podlediad Bod yn Fos arnat ti dy hun, ond cyn bwrw mlaen a sôn am sut i ddatblygu dy fusnes, be am gael recap bach o bennod 14? Yn y bennod ddwytha, wnaethon ni siarad am sut i reoli amser, ac wrth gwrs, sut i gadw'r ddysgl yn wastad rhwng gwaith a bywyd personol. Nes i roi deuddeg tip i chdi ar sut i drio gwneud y mwya o dy amser, a nes i bwysleisio pa mor bwysig di bod yn drefnus. Cofia sgwennu rhestr to do, osgoi pethau sy'n tarfu arnach chdi a cofia beidio llusgod y draed. Unwaith mae'r busnes ar ei draed a phopeth yn mynd yn dda, ella dy fod di'n dechrau meddwl am sut i dyfu'r busnes. Wel, paid â phoeni, dwi yma i siarad efo chdi am sut i fynd ati i wneud hyn. Mae'n deg deud, dydi cychwyn busnes ddim yn hawdd, ac yn anffodus mae datblygu busnes hyd yn oed yn anoddach. Os ti 'di arfer gwneud bob dim dy hun a rheoli petha ar gyllideb dyn, ma' datblygu busnes yn gellu bod yn chydig o sioc i'r system. Ma' 'na wahaniaeth rhwng gweithio yn y busnes a gweithio ar y busnes. Wrth i chdi dyfu, ma'n bosib y bydd yn rhaid i chdi gyflogi a hyfforddi staff, dysgu sut i ddirprwyo gwaith a rhoi systema newydd yn 'u lle er mwyn llwyddo. Cyn i chdi gymryd y camau nesa a datblygu dy fusnes, mae angen i chdi ystyried y manteision a'r anfanteision. Does na'm byd o'i le ar beidio datblygu ac aros yr un maint. Gofynna wrtha chdi dy hun, ydw i wir isio rhedeg cwmni mawr? Wedi deud hynny, mae 'na ddigon o fusnesau sy' 'di cychwyn ar fwrdd y gegin a sy' 'di tyfu i fod yn enwau mae pawb yn eu hadnabod. Pa mor dda fysa hynny Os ti'n gweld bod 'na fwy o alw am dy gynnyrch neu am dy wasanaeth di, heb os ma'n werth manteisio ar hyn ac os na nei di, neith rywun arall. Gna'n siŵr mai chdi ydi'r cynta. Dyma saith ffordd elli di gychwyn tyfu dy fusnes. Gwertha fwy o gynnyrch neu fwy o wasanaeth i'r cwsmeriaid sy' gen ti'n barod. Tria ddenu cwsmeriaid newydd. Gwna dy gynnyrch neu wasanaeth 'chydig bach yn wahanol er mwyn medru apelio at fwy o bobl. Neu be' am fentro mewn i farchnad newydd? Agor ag angen newydd yn rywle gwahanol. Yr un peth, ond mwy o gwsmeriaid i'w targedu. Dechreuo werthu ar-lein! Mae 'na farchnad ryngwladol sy' ar agor drwy'r dydd a thrwy'r nos, felly gwna'n fawr o hyn! Ehangu'r ystod o gynnyrch neu wasanaeth rwyt ti'n eu cynnig. Gad i bobl brynu masnachfraint ar dy fusnes di. Cychwynna allforio! Mae'n werth nodi y bysa datblygu dy fusnes yn medru dy roi di dan straen. Ond mae yna ffyrdd o leihau'r straen. Tria rhoi gwaith allan i gwmni allanol neu fynd mewn i bartneriaeth cyn cyflogi mwy o staff. Chwilia am leoliad y medri di ei ehangu os ydy dy fusnes di'n ehangu, er enghraifft swyddfa a dodrefn a gwasanaethau yn ddim barod. Gna'n fawr o'r gefnogaeth a'r cyngor sydd gan Busnes Cymru ar gael ynglŷn â datblygu dy fusnes. Siarada efo dy reolwr banc neu gyfrifydd ynglŷn â'r ffordd orau o ddatblygu'r busnes. Gweithia efo mentor sydd wedi datblygu busnes ei hun a dysga oddi wrth y profiad a'r wybodaeth helaeth sydd gennyn nhw. Profa faint o alw sydd am gynnyrch a gwasanaethau newydd cyn i chdi fynd ati. A dyna ni, diwedd y gyfres o bodlediadau Bod yn Fos arnat ti dy hun. Ti rŵan yn barod i fynd i'r afael â'r byd busnes. Ond os oes gen ti dal gwestiynau heb eu hateb, neu os ti'n barod i siarad efo cynghorwr busnes, yna paid â gwastraffu dim mwy o amser, cysyllta rŵan. Cyn i fi fynd, dwi jyst am ddeud wrtha chdi am ddau beth i gadw golwg allan amdanyn nhw ar wefan Syniadau Mawr. Yn gynta, mae Syniadau Mawr Cymru yn cynnal digwyddiadau a gweithdai i dy helpu di i ddod yn entrepreneur ifanc llwyddiannus. O arddangos cyfleon i gynnal cystadlaethau, os oes gen ti ddiddordeb mewn dod yn fos arna chdi dy hun, cer draw i dudalen Cymerwch Ran ar y wefan i weld beth sy ar gael. Yn ail, os ti'n uchelgeisiol, brwdfrydig ac ar dân eisiau cychwyn dy fusnes dy hun, yna ti angen meddwl am Bootcamp i Fusnes, cwrs preswyl tri diwrnod ar gyfer unigolion rhwng 18 a 25 oed yng Nghymru. Fydd Bootcamp i Fusnes yn dy ddysgu di am y pethau hanfodol ti angen eu gwybod cyn i chdi ddod yn entrepreneur. Yn rhoi amser i chdi rwydweithio efo entrepreneuriaid awyddus eraill ac yn rhoi cyfle i chdi siarad efo entrepreneuriaid sydd wedi bod drwy'r broses a sy'n barod i dy helpu di gychwyn busnes. A dyna ni gynna fi, dw i wir 'di mwynhau dy arwain di ar y daith yma tuag at gychwyn dy fusnes. Cofia, efo digon o frwdfrydedd a digon o angerdd, fyddi di'n fos arna chdi dy hun! Paid ag anghofio, mae 'na wastad rhywun ar gael i ateb dy gwestiynau, felly cysyllta efo ni! I gysylltu efo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges aton ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu'n ôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia Sgwrsio Byw neu Live Chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostia ni ar bigideas at gov dot wales.